Ar hyn o bryd, mas, like, yn lle yn y ten o dau sydd fel awr tu fas Tokyo, a ie, yeah, wi nôl gyda Wayne Pivac, um, chasing another championship. A siw mae'n cymaru gyda rygbi Nghymru? Anghofio am y, ar y foment, ond siw mae'n cymaru'n gyffredinol? Na, mae fe'n ma, ma, ma, ma, ma really wahanol, um, achos Yn amlwg, yn, fel, er enghraifft, i ni, Nick Phipps yw'r sort of, y chwaraewr rhyngwladol, un o'r chwaraewyr ryngwladol arall sydd gyda ni. Mae 82 o capiau 'da fe, 82, 84 cap 'da fe dros y Wallabies. Mae fe newydd cael anaf, a mae'r mewnwr sydd yn cymryd ei le fe yn gweithio'n HR yn y cwmni. so, mae fel, mae ma, ma real ystod eang o gallu. Mae Marw'n awesome, mae fe'n gweithio'n galed, mae fe basically yn byw fel pro, ond ddim yn cael ei dalu ceiniog ychwanegol am, am chwarae dros y cwmni. Ond eto i gyd, fydd, fydd gwaith ar gyfer gweddill i arfa fe, unwaith mae fe'n stop o chwarae rygbi, eitha e mewn yn gwneud e weithiol. i'r cwmni tan bod yn 60. So, mae fe'n wahanol iawn i, i beth i ni'n gyfarwydd gyda yng Nghymru. Well bod ni yn cyfri dechrau edrych ar y model 'na dwi'n credu. Na, fi'n credu achos mae bois, dyle bois paratoi am symud mynd i bennu rygbi dw i'n credu eniwe, so, ond yy shwt ti'n ymlaen na'r iaith a shwt ti'n ymlaen â, t'mod, byw, t'mod, yn, yn Japan? Mae'n wahanol iawn. Ie.
Mae'r iaith yn, uh, yn heriol. A ie, ma, ma bywyd o ddydd i ddydd yn, yn rili ddiddorol, achos ma pawb mor barchus i'w gilydd, does neb yn neud sŵn yn y stryd, does, ti'n gwybod, ma siarad ar y ffôn um, pan mae ti'n cerdded neu ti'n gwybod, pan ti'n mynd i'n y siop is a big no-no, ti ddim yn neud hwnna o gwbl. So, Ti'n stryglen dy Jim? O, fi'n stryglen.
so ti'n gwybod, pan, pan ti'n dod gytre a wedyn ti'n mynd i'r archfarch na di godi swper am y nos a mae ma pobl jyst yn gwthio heibio ti, mae ma fe bach o readjustment. Um, ti'n oce okay dy'r bwyd mas na reis? Fi siŵr bod ti, ond... Ie, yeah, ar, ar, y cyfan, ar y cyfan mae ma criw da o boes tramor dyn ni sy'n... Um, ni wedi ffeindio, right, pidwch, pidwch yn feirniadu am hwn, ond mae'r possibly restaurant Mexican gore wedi oh, bod i'r no. bod. Um, yn Japan. Un, yeah. un station lan ar y, ar y lein drenau. Um, ond ie, yeah, mae'n ma fe'n briliant, a fi'n credu Tibod, rhan o, rhan o'r holl beth yw bod rhaid ti tywlu dy hunan mewn iddo fe. Mae lle ramen brilliant 'da ni um, bod ti deg munud o wac o'r tŷ. Mae, mae'r llefydd sushi hyd yn oed fel, tibod, um, chain restaurant sushi yna yn angredadwy a mae, mae, mae bwyd yn, yn really good value os ti'n beth mas. So, Os, yeah, ei, os chippy ali gael na? Na, does dim, does dim, yn anffodus, does dim chippy ali dyn ni, a fi yn gweld eisiau, fi'n really lico fish and chips. Mm. So, um, ti bod, pan fi'n dod gytre, mae rhaid fi fod yn ofalus faint fi'n bita, ond fi'n trio le a cael un chippy mewn pan fi'n dod gytre. Dy heblaw am uh, tod, dy raig heledd, uh, beth, ti bod, unrhyw beth arall ti'n colli uh, uh, gytre yng Nghymru? Ond yn fish and chips fyd nawr. Yeah, fish and chips, yeah. Um, Ie, wi, wi'n credu, ma- o'n i'n, ti'n gwybod be, mae'n mynd i'r sôn o'n really ddofn nawr, o'n i'n mynd credu bod hiraeth yn beth go iawn, o'n i'n meddwl bod e just yn this like really wishy-washy thing oedd, um, oedd pobl yn sôn am beth ti, ond oedd e ddim yn beth go iawn, ond on, ti'n gwybod, erbyn bod ti'n cyrraedd, so y stint hyrra wedi wneud mas na yw fel deg wythnos, un ar ddeg wythnos, ac erbyn hwnna o'n i'n barod i ddod gytra, o'n i eisiau, o'n i eisiau bach, o'n i eisiau yn ffix o Gymru. A t'mo' be', mi isie ni weud llongyfarchiade wrthot ti, achos sôn am heledd, yym, chi'n disgwl 'ych babi cynta chi, mi, yfe yn y gwanwyn? Ie. Gwanwyn?
Ie, ie, so ddim yn bell off nawr, ma' Hels, ie, mae'n, mae'n champ yndyw e, yn roi lan gyda fi'n rhedeg i ben dra'r byd er mwyn bod yn cân a, a dal y ffôt fan 'yn. Na, mae'n neud yn brilliant. Ie. Ti'n mynd nôl? Ti'n mynd nôl ar gyfer y Genedigaeth? Ie, yeah, na, dyna'r dyna bwliad. Dyna, well, dyna, that's the joy o cael, cael Wayne mas na fe. Mae fe'n deall y sefyllfa'n iawn. A obviously llongwch chi ar y GIF as well. Dy ci. Dy ci, Taiz. Ie, yeah, un wad. Ie, yeah, ti bod yn gwylio'r chwe glad, pan ni siarad amdano fe, cyn bod ti'n mynd, yn, yn gyflym, ac sy'n lot yn ni siarad. Nagos.
Ie, yeah, na, ti'n cael y llygad arno fe. Um, yn amlwg, mae'r ma time difference, fi'n gweld y sgôr a wedyn fi'n penderfynu faint o'r gêm fi'n mynd i fast forward o trwyddo fe. Ar y degau, mae rygbi rhai'r gwledydd eraill wedi bod yn arbennig a wedi joio watch fe. Ar, ar y degau, mae, mae beth i ni wedi chwarae fel, fel Cymru wedi bod bach yn siomedig, ond na fel mae i fe. Yym, diolch am siarad gyda ni, Rhys Paschal, pob lwc 'da'r babi a welwn ni ti nôl 'ma cyn bo hir gobeithio. Diolch Rhys. Hwyl Rhys. Tara Rhys. Tara bye.